Mae'n siŵr mae'r newid mwyaf sydd wedi bod yn y mywyd i ers, ers um, uh, cyhoeddi casgad cyflawn dwytha nôl yn 2011, walian canu lle, uh, oedd y gwahoddiad i fod yn fardd cenedlaethol Cymru. gan lenyddiaeth Cymru, ynde? A mae hynny, uh, hynny mae'r mae rôl yn un eitha hyblyg, mae, mae, mae, mae pawb yn ei dro yn, yn cael rhwydd hynt i, i ddyfeisio'r peth yn ôl i, i talentau, i teiriadau ei hunan, lle mae pyn bach fath o fod yn rhyw fath o doctor hw barddol, lle. Um, felly, ar ôl Gwyneth Lewis, Gwyn Thomas a Gillian Clark, um, oedd disgwyl mi wneud rei o'r pethau yn, yn, yn, yn yr un modd, sef uh, sgwennu, sgwennu hyn a hyn o gerddi y flwyddyn i uh, ymateb i ddigwyddiadau o, o, o, o bwys cenedlaethol, ond hefyd i fod yn rhyw fath o lus genad um, dros ein llynyddiaeth a i raddau dros, dros ein hiaith ni, ynddo? Ac uh, does dim dwywaith yn sgil uh, y penodiad yma, nifer o wahaddiadau wedi dod i ymweld a, a, a gwledydd eraill, a mae ffrwyth rei o'r ymweliadau yna i weld yn y gyfrol yma. Um, llawn gyn bwysicad, wrth gwrs, ydy, ydy y cyfleon i i ymwneud â chybu pethau yn yn gwlad yn hunan um, ac i estyn, estyn allan at gynulleidfaoedd gwahanol yma yng Nghymru. Um, um, Mae'r eto, o, o gyfeir yn ôl y gyfrol hon, mae yna ma, na, ffrwyth um, ymwneud hefo ffowduriaid o, o wlad Syria sydd wedi setlo yma yng Nghymru. Um, yn ystod y cyfnod, uh, un o'r, un o'r profiadau mwyaf difyr oedd mynd i mewn i uh, garchar y berwyn lle, i, i rannu cerddi hefo'r efo dynion yn fanna. Um, felly, ia, yeah, mae'r... Ma um, mae yna rhyw, rhyw chwarter a treian o'r cerddi yma yn gerddi cyhoeddus, os liciwch chi, sydd wedi deillio o uh, fod yn fardd cenedlaethol. Wrth gwrs, mae, mae, mae, mae pawb yn sgwennu i ryw raddau cerddi cyhoeddus. Unwaith da chi'n penderfynu rhannu cerdd, mae'n dod yn, uh, yn, yn rhywbeth cyhoeddus. Hyd yn oed y rei uh, mwyaf personol, ac wrth gwrs mae yna ma ambell i gerdd i'r cyfeiriad yna yma lle, ond unwaith da ni'n penderfynu am wn i, amrydeddu cof am rywun trwy, trwy rannu cerdd um, mwy preifat falle, um, mae'n mynd i'r un cae wedyn. Ar ôl rhyw dipyn o grafu pen, mi nes i setlo ar uh, y teitl rhwng dau ola. Um, dwi wedi licio'r ymadrodd erioed. Mae'n mae cyfeirio wrth gwrs at y, at y, y, y stad uh, byr hoedlog yna rhwng, uh, rhwng nos a dydd, ond mae'n wrth gwrs mae'n gallu cyfeirio at y bora neu mae'n gallu cyfeirio at yr hwyr, uh, yw pan, pan dydd, da ni rhwng dau ola, dwi'n licio'r syniad na yng Nghymru bod, bod tywyllwch yn ola, ynddo, gola arall yw, yw tywyllwch fel dydodd ceiriog, ynddo. Um, Ond, wrth gwrs, yn yn bywydau ni, pan da ni wynebu newid weithiau, di ddim bob tro'n glir pyn ai ydy, ydy newid er gwell neu er gwaith. Da ni fel tai yn yn bywydau ni wrth wynebu newid yn fel petai rhwng dau ola, cos dyn ni'n siŵr ydy mynd am y, am y gola neu mynd am y, am y twllwch. Lle. Um, felly gan bod na rhyw uh, nifer o gerddi yn, yn y gyfrol hon uh, sydd efo rhyw ymwysder felly ynnu nhw. Uh, o'n i'n gweld ti'n deitl addas, uh, ond o'n i'n licio hefyd y ffaith bod y, yn yr ansicrwydd yna, y bod rhwng dau ola, mae yna ma her i ni hefyd yn dweud, di ddim, di ddim yn, yn gorau bod yn pethau uh, dwi yn gorfod yn beth a nifer o reidrwydd. Uh, Mae'n gallu bod yn her i ni i symud ymlaen, i, i, i symud tuag at y gola, efallai. Um, un o'r pethau wrth fynd yn hun, wrth gwrs, mae, mae rhywun wrth edrych nôl dros casgliadau y gorffennol, mae rhywun yn, yn sylweddoli falle bod yna uh, llai a llai o gadw uh, ysgafn. Um, dwi'n meddwl dyma'r casgliad cyntaf i mi, i mi roed uh, allan sydd heb dim ond un cerdd sy'n chi'n galw yn, yn ysgam. Dwi dal yn neud ambell un, felly mae'n gyfrol arall i'w dro eto uh, efo heini lle. Um, ond mae rhywun yn dod yn falle'n gynyddol ymwybodol um, on, o'r pwysau nhw'n i fod yn uh, hynafiaid cyfrifol uh, sef yn yw dros dro, uh, dros dro dyn ni yma a'n, a'n dyletswydd yn cyfrifoldeb ni ydy, ydy trosglwyddo rhywbeth, i, i warchod pethau a trosglwyddo nhw i'r cenedlaethau a ddel. Uh, mae hynny'n digwydd, wrth gwrs, mae hynny'n ar lefel ddiwylliannol ac ar lefel ecolegol, mae'n ambell i gerdd i'r cyfeiriad yna uh, yn, yn y llyfr yn lle, achos wath ni heba uh, gwarchod y Gymraeg, os, os na fydd na fyd i'r Gymraeg bodoli yn ni, lle. A yn hynny o beth, um, un o'r cerddi, wel, y gerdd agoriadol y dweud y gwir, yn, yn gerdd i, i ddathlu y ffaith fod um, ein, ein Senedd ni wedi deddu pum mlynedd yn ôl bellach uh, deddf llesiant cen cenedlaethau'r dyfodol. Dwi ddim y teitl mwyaf catchy rhai cyfadda. Ond ymdrech ydi o i, i osod y cyfan um, yn ei, yn ei gyd-destun, bod yn ei, nad oes modd gwahanu diwylliant o'r wrth ecoleg, o'r wrth econom, uh, uh, anghenion economaidd, ond bod rhaid wneud y cyfan fel bod ni, neu bod cenedlaethau'r dyfodol wedi edrych yn ôl arna ni fel hynafiaid cyfrifol. Mae'n mae concept hynod bwysig, a mae, mae Cymru wedi arloesi yn hynny o beth, mae'n gresyn o beth, uh, na bod, na ni, sa'ch chi'n mynd allan i byma yng Nghynarfon, dwi'n dwi siŵr fysa braidd neb yn gwybod am fodolaeth y ddedd, ond yn hynny o beth, da ni wedi, da ni wedi arloesi, a mae'n mae ddiffyg yn ein cyfryngau ni, bod ni ddim yn clywed mwy am y pethau yma, bod ni ddim yn fwy ymwybodol ohonyn nhw, ac yn hynny o beth, dwi'n falch fel bardd fel dyda ni gyd, yn de, os da ni'n medru fod yn creu yn cyfryngau'n hunan er mwyn union i ryw fymryn ar, ar y diffyg yna, wel, ni'n falch o gymryd y cyfrifoldeb yna hefyd. Gam yng ngwaith dyddiol i ydy cynhyrchu rhaglenni uh, radio a theledu. Um, dros y blynyddoedd yn sicr dwi wedi ymddiddori dipyn yn, uh, yn y posibiliadau sy'n ar gyfer cyplysu uh, cerddi hefo, hefo fideo uh, a, ac hefo cerddoriaeth. A nes i ddisgrifio'n hun wrth, wrth ffrind o'r Alban rhyw dro fel uh, uh, uh, efengel, efengylydd gwan galon dros y, y fid, fideo cerddi, fideo gerddi. Um, hynny yw, oedd o'n rhywbeth o'n i'n gobeithio, dwi wedi bod wrth i ers 20 mlynedd yn braf de, a o'n i wedi gobeithio, so peth allai di cydiad mwy um, ddim jyst gyn i, lle, ond gyn, gyn, gyn bobl eraill. Lle. Ond wrth gwrs mae, mae perfformiadau byw mor ddeniadol yn de. A hynny, falle dyna pam di rhywun ddim wedi cydiodd yn y peth mwy. Tan yn ddiweddar, wrth gwrs, uh, lle mae amgylchiadau uh, Covid yn anffodus wedi, wedi gorfodi rhywun i, i gydiad yn, ym mhob cyfrwng posib er mwyn, er mwyn creu llwyfannau newydd i'n gwaith ni. uh, ac uh, yn ystod y cyfnod, uh, yn ystod y flwyddyn dwytha, yn sicr wedi bod ynglyn â chynhyrchu fideos am waith yn hun, mwy na argol bron gymaint yn y falle deg mlynedd cyn hynny. Ac yn wir, yng nghefn y llyfr, uh, i'r sawl sydd efo diddordeb yn hynny, dwi wedi, dwi wedi cynnwys restr o'r fideo gerddi sydd ar gael um, ar uh, YouTube ar ei wahanol, um, llwyfa, uh, wahanol lwyfannau felly. Um, mae, dwi'n dwi meddwl bod hi'n bwysig i, i bob arf yn dydi, i trio ffeindio ffyrdd newydd i, i sbarduno ei hun. Um, mae, a mae yna elfen o hynny, falle o, o gyfeiriadau gwahanol yn y, yn y gyfrol hon. Um, am y tro cyntaf dwi wedi, dwi wedi bod yn arbrofi hefo'r soned, wel, wrth gwrs, sy'n byd yn ar, hynod arbrofol yn hynny, uh, ond uh, mae wedi bod yn beth newydd i mi, lle. Uh, mae yna ma na, uh, ma na gyfres fer o gerddi lle mae um, o'n i'n dychmygu be oedd ystyr geiriau uh, cywaith efo, efo bardd o um, o gefndir Azeri o Iran, lle. Um, hefyd, um, mae yna gyfres o gerddi uh, a luniwyd i roi ar, ar gerig ochr, ochr ffordd ac roedd yna ofynion uh, penodol iawn i'r cerddi hynny. Oedd, oedd rhaid yn fod rhwng 5 a 9 llinell o ran hyd, ond yn fwyaf difyr, falle, oedd yr un o'r llinellau'n cael fod mwy na 28 llythyren o ran hyd, lle, uh, neu, neu fwlch, ti'n meddwl, 28 bwlch neu lythyren oedd gynnwch chi ym mhob llinell, felly oedd hwnnw'n uh, yn creu rhyw uh, her bach difyr. Um, ond, ia, yeah, ma, ma, ond yn, yn ei hanfod, wrth gwrs, wath, wath pa gyfryngau dyn ni'n dewis chwarae hefo nhw, wath pa um, ffurfiau dyn ni'n dewis trio uh, ei defnyddio er mwyn mynegu hyn sgynnon ni i ddeud. Yn y pen draw, clywed cerdd ydy'r ydy profiad sylfaenol. Ac mae'n rhaid i ddeud, dyna rhywbeth dwi wedi colli'n ofnadwy yn ystod y flwyddyn dwytha, fel dwi'n siŵr, tyda ni gyd yn de. Um, y, y, y, y gallu na jyst edrych i fyw rhywun yn, yn y gynulleidfa, a'r, ar sgyrsiau, yr ymateb, tra bod chi'n darllen, y sgyrsiau wedyn, uh, mae, mae hynny yn rhywbeth i wedi colli, dwi'n gobeithio bydd na gyfle i rannu rei o'r cerddi yma yn, yn fyw yn fuan iawn. Ond uh, yn y cyfamser, mae mae darllen yn, yn, yn, yn ail agos, yn tydi? A mae profiad, mae'n rhywbeth yn hyfryd mewn dal llyfr cyfrol o gerddi yn dy law, a mawr obeithio y bydd cael y profiad yna hefo rhwng dau ola yn, yn, yn rhywbeth bydd uh, pobl uh, cynnig, uh, darllenwyr Cymru yn, yn ei fwynhau.